Ramhuai pathumin hruizenin phuar min tum. Keimah chauh silai kawl ka nih avangin an sahnu hmuh apiang min hrilh cham chi mai a, kal loh ka duh si lova a hah thlak hle thin a ni. Ka kal apiangin kap thei zel chu ni ila salu ka tar hnem hle ang. Mahse, kal chang apianga kah chu thil theih loh a ni.

Chutah chuan ka awm a, a lo chhuah tawh ka rin apiangin ka ding a, ka thu leh thuai thin a, chutiang chuan a lo chhuah ka rin apiangin dingin ka thlir a, a lo chhuah loh avangin chuta thut reng chu a nun awm viau tawh a, mahse beiseina in min hneh deuh si avangin ning hle mah ila thut zawm zel chu a ngai tlat si a, A tawpah chuan ka mut a chhuak a, ka muhil sek pawh a ni maithei. An lo kal lai pawh hre miah lovin mi pathum an lo kal a, min thut chilh a, ka ke pahnih a phuar kawp tumin an buaipui laih laih mai a, ka ke an khawih avang chuan ka harh a, vin zet maiin engvanga khatia ka ke phuar tum nge in nih, engtia tih nge min tum, in va zak thei lo ve. Pathian fa ka nih hi in hren ange, nang ni ang mai mai te khawih theih ka ni lo tih in hria em? ka ti hlawm a. Chu ve leh an zinga lian deuh ber chuan an hrui hrual chu kual tha in a ban ding lam kiu a bat in thlang lam hawi in engmah sawi lo in an ding ta tham mai a. Ka thinrim a ka phun ka phun pawh in chhan chu sawi loh, en pawh min en duh eih lo in thlang lam hawi in che chang hlek lo in an ding reng mai a. Ka rilru in heng ho hi sanghal khalh tur hian hrilh ila a tha tak ang, an khalh thiam awm si a, ka ti a. Tichuan, Naute u, ngalh chang chang in heta ka awm a, a lo chhuak duh si lo va, khawngaih tak in nangni tlangval ngal chak ho hian min lo khal sak u la, a lo chhuak mai ang, ka ti a. An ka chuan an sawi lo nain arpui var an ngen in ka hre ta tlat mai a nih chu. Naute u, Ka lakah hian chutiang lam thil chu engmah beisei suh u. A hmul tak ngial pawh inhnena pek chu a thiang lo asin. Pathian fa ka nih hi in hrian ange tiin thinrim takin ka chhang a. Anni chuan, Chutia min pek i phal si loh chuan kan khalhsak tawp lovang che, min ti a. In khal dawn lo a nih chuan ka kap ang che u, tia silai a ka tin dawn veleh. An tlan pawh hmuh hman lovin an ral ta a. Nikhat chu kan nu buhphura a kal hlanin nau ka awm a, kan kawmthlanga pu Tarkeria to kum sawmriat leh pasarih mi, a vang laia pa fing leh rawn tlak, Mara rama ziak leh chhiar thiam hmasa ber chu an tuala ni lum aia thu ka zuk hmu a, Pu Tarkhu zukawm teh ang tiin ka nau puak leh a u hruaiin ka zuk leng a, Pu Tar chuan, I nu enge a tih? Kan chhungte buh phurin an kal vek a, thlasik laia inchhung awm chu a vawt deuh a, pawn ni luma ka lo thu mai a nih hi. In sikul in kal lo maw? min ti a, ka pu, vawh in chu inrin ni a ni a, kan chhuṭi ni a ni ka ti a, ni maw, keini ang tar tawh tan chuan ni khua pawh hriat a har tawh a ni tiin a nui kuah kuah a. A kiangah ka thu a, Ka pu, thil kan zawt teh ang che. Tun hma khawhluia in awm lai khan khawhlui mawng kawnah khuan eng emaw tal inthawi nan hlan in nei thin ngai em? ka ti a. A ni chuan, Chutia min zawh takah chuan ka hrilh mai ang che. Khu kawn khu tun hma kha chuan a kawn hmingah ramhuai liam kawn tia sawi thin a ni a. Mahse, tunlai thangthar te chuan a hming pawh an hre tawh ngut lo vang. Tun hma chuan khulai kawnah khuan huai awmin an sawi a, chuvangin kum tin, arpui var ngei hmangin an thawi thin alawm. Chuvang chuan a lawm khu kawn khu ramhuai liam kawn hming an put tir nghe nghe ni. Engvangin nge chutiang thu te chu min zawh teh khiah min ti ta zawk a, kei chuan ka thil hmuh leh tawhte kha ka hrilh a, Ka fa, a va mak ngai vel e, tun thleng thlengin chhuah zai rel lovin an la chang bang reng a lo nih chu, an awmna hmun khu an thla hlel hle a ni ang tiin mak a ti ve em em mai a ni. A zan zawmin zan hnih ka zuk chang leh a, a hnu thar pawh awm tawh loh avangin hmun dangah ka insawn a, a tawpah hngalh chang sum sarih ka kap hram a ni. Ka insawn tih Khang ho khan an hre lo a ni ang, an hmel hmuh tur a awm tawh lo. Hria chu ni se min hnawh bo sak daih mai thei a ni. A dawtah chuan inlarna ka hmu tih kan chhiar leh dawn nia.